Күндү үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ саҥа култуура, духуобунай сайдыыны бырыһыгар мустубут ыҥырыылаах ыалдьыттарбыт, хаһыаппыт эрэллээх көмөлөһөөччүлэрэ, ааҕааччылара. Бастатан туран, эһигини бука барыгытын төһө да ааспытын иһин, Россия бэчээтин күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Бүгүн биһиги Эҥсиэли хаһыаппыт Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыллааҕы түбүгүн таһаарар үөрүүлээх тэрээһиммитигэр муһуннубут. Манна хаһыаппыт бэриниилээх көмөлөһөөччүлэрин, ааспыт сыл устата биһиэхэ элбэх сонуну суруйбут, бэлиэ суолу хаалларбыт ааптардарбытын, номинацияларга тиксибит бастыҥ общественнай корреспонденнарбытын бэлиэтиибит.

Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын киэҥник сырдаппыттарын иһин Саха Өрөспүүбүлүкэтин Правительствотын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Местников аатыттан махтал суругунан наҕараадаланар Эҥсиэли хаһыат бастакы категориялаах редактора Харысхан Попов. Ол курдук Саха Республикатын саха бэчээт тэрилтэ киин бөлөх улуустарын хаһыаттарын ортотугар медиа-лидер профессиональнай конкурсугар Эҥсили хаһыат бастыҥ СММ издание үһүс миэстэлээх дипломунан наҕараадалааһыҥҥа ыҥырыллар шеф-редактор Майя Федорова бэйэтэ биһи аҕыйахта көрүҥ дакы бэйэбит олорон медиа лидер профессиональнай журналист года конкурсугар бастыгы миэстэлэ дипломунан наҕараадаланар Владислав Касьянов
Бу эйгэ бары бэккэ билэҕит. Мин уруккуттан тахсаһым билээн кэлдим. Ол иһигэр бүтэһэттэн бу тэрилтэни аҕайан, баалаан көһүлээн диэн курдук. Билигин бу Лена Алексеевна мин оҕо

Ол эһи көмөҕүн баар буоллаҕына, ити ысылым үһүс миэстэ буолбакка, иккис, бастакы миэстэ тахсыахтык диэн олордук эрэнэбит. Биһиги убаастык дьоммутугар, сонуннары суруйар ааптардарбытыгар махтал суруктары туттарабыт. Биһигини кытта мэлдьи бииргэ үлэлэһэр алтыһар, улуустааҕы кииннэммит библиотекаларын ситимин салайааччытыгар Майя Софроноваҕа достук ытыстыра. Николай Дмитриевич Захаровка хамаатта дэрийэ. Доктор Тысля Бастык корреспондент номинация тыһынча тоғыз жүз тоғыз аҕыс сыллаахха олохтоммута. Уонна бу үрдүк ааты аан бастан Хатыҥ ары нэһилиэгин олохтооҕо, Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, Советскай партийнай үлэ бэтэрээнэ, кыраайы үөрэтээччи Николай Семенович Гаврильев ылбыта. Онтон ыла сыл аайы бастыҥ общественнай корреспонденнар бэлиэтэнэн кэллилэр. Быйыл бу номинацияны туттарыыбыт отут бэһис төгүлүн ыытыллар. Онон бу кэлэ-бэлиэ түгэн кэлбитинэн бэйэ-бэйэбитин өссө төгүл эҕэрдэлээн кэбиһэбин. Хаһыаппыт номинациятын кыайылаахтарын ыҥырабыт. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ийэ сылын бастыҥ сырдатааччы номинация туттарыллар Надежда Сивцеваҕа, Намынаҕа, Хатан Ары нэһилиэгэ. номинация туттарыллар Валентин Васильев Васильевка Эрчим Баалга Хатырык нэһилиэгэ. Номинация туттарыллар Татьяна Касьяноваҕа, Салбаҥ нэһилиэгэ. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл бастыҥ почтальон номинация туттарыллар Александра Матвееваҕа, Үөдэй нэһилиэгэ. Уонна икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл бастыҥ корреспондена номинация туттарыллар. Хаһыакка суруйууну таһынан медиа пространствоҕа пространствоны толору баһылаабыт блогер, видеоблогер, ютубка каналлаах, олоҥхо көктөх позициялаах Лена Москвитинаҕа эһиги болҕомтоҕутугар икки тыһыынча сүүрбэ икки сылтан саҕалаан ncl.info сайт номинациялара олохторбуттарын ону икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл түмүгүнэн кыайыылаахтары кыайыылаахтарга номинацияны туттарарга ыҥырабыт Бүөдэй нэһилиэгэ Темаҕа бэриниилээҕин иһин номинация туттарыллар Маргарита Охлопковаҕа Хамаатта нэһилиэгэ Сонуннары суһаллык биэрэрин иһин номинация туттарыллар Полина Скрябинаҕа партизан эһилигэ Элбэх сонуннаах нэһилиэк номинация туттарыллар Хатыҥ Ары муниципальнай тэрилтэтигэр. Эҥсиэли «Точка РФСАЙ» бастыҥа номинация туттарыллар Мария Винокуроваҕа Хамаҕатта нэһилиэгэ бу номинациябыт буолар ону суолталаабыт биһиги бу биһигэ туттарабыт досур ытысга эҕэрдэлииргэ билигин тылы биэрэбит Биһиги хаһыаппытын урукку сылларга тон салайан кэлбит, билигин главнай редактор болбуйааччытын үлэлиир Владислав Касьянов-ка микрофоҥҥа ыҥырабыт, сценарий тутуһабыт.

Боппуруот биһи бараптаахпыт маннык информация ылар кимтэн баар интервью ылар төбө хокуона ааҕарыҥ онно ол бырап кытараадьа сыммаппыт оҕор эйэхэ онон эйэхэ ситиһилэри өстөндүк сирбиилэри баҕарабыт махтал маны наҕараадаҕа тиксибиттэри эһиги сыралаах үлэҕит сыаналанан оттон бу номинациялары анаатыбыт Биһиги редакция коллектива улуустааҕы культура профсоюһун комитетыгар киирэ сылдьабыт, урук уруккаттан куруутун тиһигин быспаккабыт тэҥҥэ үлэлиибит, биһиэхэ күүс-көмө буолаллар. Иннэ диэн туран биһиги бу улуустааҕы профсоюз комитетын махтал суругун тириэрдэбит. Ол курдук биһиги махтал суругу улуустааҕы культура профсоюһун председателэ Александра Алексеевна Парникова бу кини аатыттан биһиги коллегабытыгар Касьян Олисовка бу махтал суругу
Кэлэр бу үйбэ үс сыл Саха Республикатыгар үлэ хылына түнэриннэ Нам улуугар биир санааланыы уонна сомоҕолоһуу хылынан түнэриннэ Онон оттон

Кэдикиэн epпон биллэрин курдук бэчээт күнэ, бары бэчээккэ сыһыаннаах дьоннор мустан олоробут. Вот хаһыаппыт, биллэн турар, үрдүктүк сыаналаммыта республикаҕа миэстэлэспитэ үрдээх үөрүүлээх. Ол барыта эһиги үлэҕит түмүгэ буолар. Ону куруук ойдуохтааххыт. Эригэр этэргэ дылы, бу хаһыат главнай корреспонденнара буолаҕыт. Эйигинэ бу хаһыат нөмөрө кыайан оҥоһуллубат, ону куруук өйдүөхтээх, билиэхтээх тустааххыт.